Билигин саҕалыахпыт бэлэмнэнэллэр алта уон биэс киилэҕэ диэри ыйааһыннаах эдэркээн уолаттар Сунтаар улууһун инники эрэллэрэ. Эрбэй быһыытынан бастакынан таккыахтара Максим Сидоров Сунтаар, Дьулус Прокопьев Боттоҥ, ол кэнниттэн Тимур Уйгунов Күндэйэ, Илларион Тихонов Куокуну, Көстөкүүн Дьөгүөрэп Сунтаар биэс уолтан бэһис нүөмэри тардан бастакиэрдииргэ сынньанар Түһүлгэ ортотугар арбитр судья, норуоттар иконнаахыскалаах судья аан дойду кубогар, аан дойду чемпионатыгар Азия түһүлгэтигэр бастыҥа судьялаабыт Олег Семенович Наумов Маар-Күөл нэһилиэгин дьаһалтатын успуорка инструктора. Ыҥырыллаллары Максим Сидоров Сунтаар, Дьулус Прокопьев Бордоҥ алта уон биэс кило ыйаһынна уолаттар кыайбыт. Иккис эргииргэ Константин Дьөгүөрэби кытта финалга таххар иһин хапсыһыаҕа. Бастакыннан ааттаммыт мадьыны кыһыл өҥнөөхтөн киирэр көрөн кэбиһиҥ. Иккиһинэн ааттаммыт мадьыны күөх муннуктан киирэри. Кыһыл муннуктан Максим Сидоров Сунтааль лицейин уон биирис кылааһын бүтэрдэ. университекка туттарсабар аары сылдьар Ньурбаҕы Ньурба улууһун Номоххо киирбит күүстээҕэ Кэрэ киһи уола диэн Ньурбачааҥҥа ыытыллыбыт республика таһымнаах түһүлгэ быйылгы алта уон биэс килэҕэ чөмпүйэнэ. Уйбаан Яковлев республиката турнирын үрүҥ көмүс призера Максим Сидоров кыһыл муннук. Утарсаачыта Дьулус Прокопьев Бордоҥ эмиэ уон биирис кылааһын бүтэрдэ. Ил Сүмэн кэргэҥҥэ кытта сылдьар, Санкт-Петербурга ыытыллыбыт мас тардыһыытыгар Россия уолаттарын биэһин биэс киилэҕэ боруонса призера, республика уолаттарын чөмпүйүөнэ, республиканецтэрин сайыҥҥы спартакиадатын кыайыылааҕа Дьоҕус Прокопьев Ил Сүмэн кэргэн кыттыылааҕа күөх муннук. Арбитр норуоттар иккытынааҕы категориялаах ходья Олег Семенович Наумов ахсаан биир нуурга кыайга дьулуурдаах Дьулус Прокопьев күөх муннук туһатыгары Дьулус Прокопьев эппитин курдук Бордоҥуола орто оскуоланы бүтэрдэ. Санкт-Петербурга ыытыллыбыт Россиола Трамбиаһын биэс килэҕэ боруонса призера, республикола тары чөмпүйэнэ, өрөспүүбүлүкэ үөрэнээччилэрин сайыҥҥы спартакиадатын кыайылааҕа Күөх муннук, кыһыл муннуктан Максим Сидоров сунтаанньык сиэйин бүтэрбитэ, кэрэ киһи уола диэн Ньурбачааннааҕы түһүлгэ алта уон биэс килэҕэ чөмпүйэнэ Уйбаан Яковлев республиката атынныырын үрүҥ көмүс призера. Быйыл орто оскуоланы бүтэрэн аттестаттарын ылан Дьокуускай куоракка үөрэххэ туттарса бараары сылдьаллар. ахсаан биир нуурга күөх муннук Дьулус Прокопьев боттон бухатыырын туһатыгары Тимур Ипанов Илларион Тихонов бэлэмнэнэллэр. Иккис түһүмэх ахсаан биир нулга күөх муннуктан Боддоҥуола Дьулус Прокопьев туһатыгар Арассыыйа уолаттарын боруон супeriора Иккин уулга ахсаанынан итэҕэтиилээх кыайыыны тиштэ үс революция биһигэ буолбут Санкт-Петербург куоракка тиийэн Арассыыйа уолаттарыгар боруонса мэдээли саха иһигэр аҕалбыт Боддоҥ уола Дьулус Прокопьев Алта уон биэс киилэҕэ биэс мадьыны кыттарыгар финалга таххат иһин киирсии. Тимур Уйбонов Күндэйэ онускалааһын бүтэрдэ уонна Илларион Тимофей Тихонов Кокону тохсускалааһын бүтэрдэ. Кыайбыт тута финалга таххар уонна Константин Чөгөрөп Дьулус Прокопьев кыайылаан кытта улуус дьаһалта танаабыт сүүрбэ биэс тыһыынча холкуобайын уонна маҥнайгы үттай диэн мэдээлиһин киирсиилэрэ буолуоҕа. Бэлэмнэнэллэр эр дьоннор сэттэ уон биэс киилэҕэ Тимофей Большаков, Танил Кампагир. Эһигин нигитигэри Тимур Уйбанов Күндэйэ икки тыгынча тоҕус төрүөх оноскалааһы бүтэрдэ. Көҥүл тустуга боотурдар оонньууларын икки төгүллээх үрүҥ көмүс призера. Дьокуускайга ыытыллыбыт мас тардыһытыгар республикалаттарыгар төрдүс миэстэлээх. Утарсаачыта Илларион Тихонов. Илларион Тихонов Кокуну икки тыгынча уоһыллаах төрүөх тохсускалааһы бүтэрдэ. Уус Алдаҥҥа ыытыллыбыт республиколотторум мас тардыһыытыгар алта уон биэс килэҕэ чөмпүйэнэ аҕыйах хонуктааҕыта Тойбохой ыһыаҕын уолаттарга кыайыылааҕа буолан мүһэ хаһаайына Илларион Тихонов Илларион Тихонов Биир нулга ахсаанынан Тойбохой быйыл быһыаҕын хаһаайына Уус Алдан өрөспүүкуолаттарын алта уон биэс килээ кыайылаҕа тохсус кылааһы бүтэрбит Илларион Тихонов күөх муннуктан кыайан иһэр. Күндэйэби уола Тимур Уйбануобу.

Куокунуттан республиколоттарын бастатыытык кыйылаҕа Илларион Тихонов уонна финалга таҕыста. Дьэ, билигин сиэттэ уон биэс киилэҕэ диэри эр дьоннор Пихан Кыһынча Хоккова иһин уонна бастакы үтэл мэтээнинэн киирсэллэр, кинилэр үстэр Кыһыл муннуктан Тимофей Большаков Аллыҥа орто оскуолатын физкультураҕа учуутала, күөх муннуктанын Даниил Камбагир, алмаастаах Мирнэйи Сүлдьүкээн нэһилиэгиттэн сылдьары. Бухатыыра Бэлэмнэнэллэр эт уон биэс киилэттэн үөһэ ыйааһыннаахтары Юрий Михайлов, Федоров, Федоров. Эһиги иннигитигэр Тимофей Большаков тоҕуһун түөрт сыллаахха Амма лоһун устуоруйа киирбит Абаҕа нэһилиэгэ төрөөбүтэ. Амма Абаҕатыгар Иван Яковлевич Устуруот Пепеляев генерал баандатын тохтоппута. Сүүрбэ тоҕус сыллаахха Амма пионердара бандьыыттар баандаларын утары кыргыспыттара дьол онно оннук сиргэ төрөөбүт Тимофей Большаков биир мулга ахсаанынан кыайан иһэри мас тардыһытыгар саха дэгит күрэҕэр саха республикатын спордун маастара метр хеттон түөрт сантиметр үрдүктээх хеттон аҕас килэ ыйааһыннаах мас тардыһытыгар ыстаабар балькора кыытыллыбыт кавказ кубогын сеттон килэҕэ хаһайына Аммаҕы тыллар хакаатырбыт бөҕөһө сакааччыбыт иһигэр дэгит күрэҕин абсолютнай чөмпүйэнэ, Бүлүү улуһугар Бүлүү Боотурун кыайылаҕа Манчаалыс патриархатыгар кэргэнин кытта Хунтутаан хамаандатыгар уон мэдээлэҕэ Тимофей Большаков икки ахсаанынан итэҕэтиилээхтик кыайда уонна финалга таҕыста. Дьэ ити Алмаастаах Нина Мирнэй уола Данил Кампагит туһунан һитэ кэпсээбэккэ хааллыбыт. Кини вахтаҕа үлэлиир Газпром эппиэттээх үлэһитэ. Хонтаарга кэлэн Уйбай Яковлев бирииһигэр үһүс миэстэни алаһайдыбыта. Ааспыт сайын Манчаары үрбэккис патриархыгар мас тадыһыгар Мииллэ дьиэһин көмүскээбитэ. Хонтаарга кэлэн Василий Федотов республикатаатунньыырыгар хапсаайга чөмпүйүөннү сылдьыбыт Аха биллиилээх быһыйа Василий Горбунов уола Данил Кам Кампагир алмаастаах Мииннэйтэн кэлэн түһүлгэни киэргэтэн күрэхтэһииттэн туораан хаалла. Дьэ билигин ыараханы яһаннаахтар киирэллэр. Эһигин нигитигэр кыһыл муннуктан Юрий Михайлов уонна Федор Федоров күөх муннук Россия уонна Саха Республикатын спортун маастара. Кыһыл муннуктан киирбит киирэн иһэр Юрий Михайлов тоҕуон биир сыллаах төрүөх Маар Күөл матчаҕа бөҕө биэс көрүҥҥэ күрэҕин төрүт төгүллээх абсолютнай чөмпүйүөнэ бас тардыһыытыгар ыстаабырабай куоракка Кавказ кубогын хаһаайына, Дальнай Восток федеральнай округун мас тардыһыытыгар чөмпүйүөнэ, Аха Республикатын призера, Россия чемпионатын кыттыылааҕа Юрий Михайлов кыһыл муннук баар күөл тоҕуһун быыһыллаах төрүөх Ньурбаҕа кэрэ киһи уола, Онтааго Хотой Бииктэр республикатаатынньыктарын элбэх төгүллээх чөмпүйэнэ. Дьэ уонна Онтаар сирин улахан түһүлгэлэргэ дорҕоонноохтук ааттатар Россия уонна Саха Республикатын спордун маастара, тоҕуон бэс сыллаах төрүөх Федор Федоров. Икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха аан дойду чөмпүйэнэ, икки тыһыынча сүүрбэ биэс сылга ветераннарга аан дойду чөмпүйэнэ. Российская Федерация алта төгүллээх чөмпүйэнэ, үс төгүллээх призера Федор Федоров ахсаан биир нуулга Россия алта төгүллээх чөмпүйэнэ, үс төгүллээх призера Манчаалык iki төгүллээх чөмпүйэнэ, биир төгүллээх Үрүҥ көмүс призера Федор Федоров туһатыгары. Федор Федоров эдгиччи хайдылаах спортсмен буолан Тыгын оонньууларыгар төрүт төгүллээх хунтаар аатыттан призер дьулаатылыммыта. Уопсай түмүккэ Тыгын оонньууларыгар икки төгүллээх үрүҥ көмүс, икки төгүллээх боруонса призера Федор Федоров. Бэлэмнэнэллэр уолаттар. Финалга иһин Константин Чөгүреп Сунтаар Дьоҕус Прокопьев Бордоҥ. Кыһыл муннуктан Юрий Михайлов тоҕуон биир сыллаах төрүөх, киниттэн түөрт сылынан балыс Федор Федоров аан дойду төгүлэ чөмпүйэнэ, Арассыыйа алта төгүлэ чөмпүйэнэ, Kim? Федор Федоров аҕыһуон бес сыллаахтар эбит. Ол иһин ити ақсааҥым эттэххэ хайда-хайдах бэтирээн буолбута диэн ааҕылбытым. уон сылынан эдэригэр түһэ сатаабыт эбит Федор Федоров уруттарыгар тоҕуһум бэс сыллаахпын диэбитэ онтах уон бэс сыллаах олох үчүгэй бары билэбит Тойбохой детдомуттан үүнэн сайдан таххыбыта Тойбохой детдомун дириэктирэ Саха Республикатын үтүөлээх журналиһа Владислав Петрович Коротов үөрэнээччитин хааскааты иһирайдьар көрөн кэбиһиҥо Владислав Петрович Коротов Саха Республикатын үтүөлээх журналиһа, Тойбохой детдомугар дириэктирдээбитэ Федор Федорову кырачаан уолу ииппитэ, үөрэппитэ. Григорий Михайлов тоҕуһун биир сыллаах төрүөх Матчаҕа бөҕө түһүт төгүллээх аардархана, Дальний Восток федеральнай округун чөмпүйэнэ, Кавказ кубогын хаһаайына, Россия түһүлгэтин кыттыылааҕа. Ахсаан биир нуурга аан дойдуккутугар да чөмпүйүөнэ, Россиялкатыгар да чөмпүйүөнэ, тыгын оонньууларын иккитигөллөөх үрүҥ көмүс, иккитигөллөөх боруон сопризера Федор Федоров туһатыгар Россия хоккейный спордун маастара. Икки нуурга ахсаанынан итэҕэтиилээх кыйыны тистэ Арассыыйа чиэһин аан дойду түһүлгэтигэр көмүскээн икки регулярь чемпион үрдүк аатын ылбыт Арассыыйа хэнэ спордун маастара Федор Федоров.

алта уон биэс килэҕэ диэри ыйааһынна уолаттар Көстөкүн Дьөгүөрэп Сунтаар Дьулус Прокопьев Бордоҥ таҕыстылар. Биир кыайбыты Илларион Тихонов кэтэһэ олорор. О кэнниттэн уолаттары ыарахан ыйааһыҥҥа Александр Михайлов, Николай Иванов финалга көсүһүүлэрин көрүөхпүт. Уолаттартан биир кыайбыт финалката кыахтаах улуус дьаһалтатын руорбут сүүрбэ биэс тыһыынча хоккобайарыгар олохчу баһыаҕа. Кыһыл муннуктан Костя Дьөгүөрэп Сунтаар бастакы оскуолатынан оскуолаһын бүтэрдэ. Өрөспүүбүлүкэ бэйдьигэстээх ыытыллыбыт түүл балтаһыллаах түһүлгэтин алта уон киилэҕэ боруонса приора, Ньурбачааҥҥа кэрэ киһи уола диэн республикатаатыллыыр үрүҥ көмүс приора, улуус уолаттарын элбэх төгүллээх чөмпүйэнэ приора. Икки тыһыынча тоҕус сыллаах төрүөх. уонна Дьулус Прокопьев Бордоҥ уон биирис кылааһы бүтэрдэ. Ахсаан биир нулга Дьулус Прокопьев туһатыгар Бордоҥ уон биирис кылааһын бүтэрбит Мадьыны Кини Костя Егоровтан онус кылааһы бүтэрбит киһититтэн биир сылынан элбэх хааһыны иһиэбитэ Дьоҕус Прокопьев. Билигин Эрчимэн Бэргэҥҥэ кытта сылдьар өссө Арассыыйалартан боруонса призера, республикалартан чөмпүйүөнэ, республиканецчилэрин сайыҥҥы спорт ыйаанатын кыайылаҕа. Ахсаан биир ньуурга күөх оннук Дьулус Прокопьев туһатыгар бэлэмнэнэллэри алта уон биэс килэни арыктыыр Рахатыйааһыннаах уолаттары Александр Михайлов, Марк Күөл, Николай Иванов, Кутана. Ахсаан биир нулга күөх муннуктан Боттоҥуола Дьулус Прокопьев туһатыгар күөх муннук диэни көрөҕүт. Эһигиттэн хаҥас диэки хоһо муннук, эһигиттэн уҥа диэки күөх муннук Арбитр Валентин Иванов Российская Федерация эдэрдэрин мас тардыһыытыгар икки төгүллээх чөмпүйүөнэ Россия улахан дьонун боруонса призера Сунтаар

хаалла. Дьэ билигин ким маһы хантан ыларыгар итиһэр эбэйдиллэр. Ортотуттан ылар дуу, кытыытыттан ылар дуу. Олону күөх муннуктан киирбит Дьулус Прокопьев талар тиэлкэтик истэ. Физика сокуонун быһыытынан төһүүлээһин теориятэ диэн баар. Итиннэ гынан ити мас тардыһааччылар бэйэлэрэ билэллэр маһы ортотуттан ылар ордугун дуу, кытыытыттан ылар ордугун дуу. Ахсаан биирдииргэ Костя Егоров Сунтаар Дьулус Прокопьев Бордоҥ кыайбыт финалга таххар уонна Куокунуола Илларион Тихоновы кытта улуус дьаһалта туруорбут сүлбэ биэс тыһыынча оскуолайын уонна бастакы Үрдэл диэн анал мэдээли иһин киирсиилэрэ буолуоҕа. Ону таһынан өссө биэс саастаах атыыр оҕус миһэтэ кэтэһэ сытар арбитр валентин иванов мас тардыһыытыгар Россия дэдэрини күтүгэллэр чөмпүйэнэ, Россия улахан дьонун боруон сапризера Аксан биир-бииргэ Көстөкүүн Дьөгүөрэп Хонтаары бастык оскуолатын онускалаан бүтэрбит икки тыһыынча тоҕус сыллаах төрүөх Бэлдьигэстээх ыытыллыбыт республика уолаттарын быйылгы чемпионатын алты уон килэҕэ боруон сапризера Ньурба Дьурбачааныгар Номоххо киирбит күүстээх кэрэ киһи уолун республикатаан түһүлгэтин үрүҥ көмүһэ, улуус уолаттарын элбэх төгүллээх чемпиона призера уонна күөх муннуктан бу түһүлгэҕэ Эд Семен Бергеҥҥэ кытта сылдьар Боттоҥ оскуолатын бүтэрбит Дьолус Прокопьев. Санкт-Петербурга Россия уолаттарын боруонса призера, республика уолаттарын кыайылааҕа, республика үөрэнээччилэрин сайыҥҥыс патриаратын чөмпүйэнэ Дьулус Прокопьев күөх муннук. Ахсаан биир-бииргэ быһаарылаах үһүс түһүмэх Константин Егоров, Дьулус Прокопьев Икки биирдэ ахсаанынан кыайда уонна финалга таҕыста. Боттонтонну үүнэн иһэр бухатыыр Россия уолаттарын боруонса призера өрөспүүкү Челус Патриотын кыайылааҕа кыайыга дьулуурдаах Дьулус Прокопьев алтыан биэс киилэни аһарыктыыр ыараханы яһыннаахтарын кыһыл көмүс медали бастакы үрдэлдиэн уонна улуус дьаһалтана анаабыт сүрбэ биэс тыһынча холкубайын иһин киисиилэрэ кыһыл муннуктан Александр Михайлов Маар Күөл икки тыһынчаҕы сыллаах төрүөх Маар Күөл орто оскуолатын бүтэрдэ. Бэҕэһээ Унтаар сорукка киирбитэ икки сүүс сүүрбэ биэс сылган анаммыт Унтаар үрүҥ тунах ыһыаҕын хапсаҕайга түһүлгэтин уолаттарга кыайылаҕа Александр Михайлов кыһыл оннук бааргүөл таххан турар ити көрөн кэбиһиҥ аны билигин мас тардыһыытыгар киирсээри турар Баар күөл үчүгэйкээн уола, икки тыһыынчаҕыс сыллаах төрүөх улуус уолаттарын элбэх төгүлэ чөмпүйэнэ призера уонна Эрчимэн Бэккэҥҥэ эбилигин миэстэҕэ иһэр Кутанаттан икки тыһыынчаҕыс сыллаах төрүөх уон биирис кылааһы бүтэрбит Николай Уйбанов. Николай Уйбанов орто оскуоланы бүтэрэн Дьокуускайдааҕы физкультурнай институкка тутта сабыраары сылдьар. Ахсаан биир наука күөх муннуктан киирсэр кутана бухатыыра. Монголияҕа ытыллыбыт аан дойду түһүлгэтин үрүҥ көмүс призера. Арассыыйа улаттарын

Ааспыт сайын Тааттаҕа ытыллыбыт Манчаары Баһылай сүүрбүккүс патриаратыгар аҕа килэлэ уолаттарга хунтаар хамаандатыгар боруонса мэдээлэ аҕалбыта. Арассыыйа үстүгүрүлээх чөмпүйүөнэ Чебоксары, Сууздаль уонна Нальчик куораттарга, Монголияҕа аан дойду үрүҥ көмүс бридьора Уолаттар биэс көрүҥҥэ киирсэр Эрчимэн Бэргэн түһүлгэлэрин сүүрбэ түөрт сыллаах абсолютнай чөмпүйэнэ Николай Уйбанов биир нулгах саанынан кыайан иһэр. Оттон кыһыл муннуктан бэҕэһээҥҥи Сунтаар ыһыаҕын уолаттарга хапсаайга кыайылааҕа Маар Күөл уон биирис кылааһын бүтэрбит Александр Михайлов икки нууга ахсаанынан итэҕэтиилээх кыайыыны тиистэ уонна Хунтаа сурукка бичиккэ киирбитэ икки сүүс сүүрбэ биэс сылыгар анаммыт Үрүҥ тунах ыһыах уолаттарга мас тардыытыгар чөмпүйүөнүн үрдүк аатын ылла. Кутана уон биирис кылааһын бүтэрбит аан дойду үрүҥ көмүс призера Россия үстөҕүллээх чөмпүйэнэ Манчаары сүүрбүк кыспатыкайаатын призера Николай Уйбанов. Кини билигин Дьокуускайга тиийэн үрдүк үөрэххэ этэҥҥэ тутсарсан устудьуон буолан, онно сүрдүк үөрэнэн үрдүк категориялаах исписэлиис буолан үлэлии-хамсыа диэммит эрэнэбит. Тириэньэрэ бу түһүлгэбитин салайан ыыта олорор Кутана орто оскуолатын дириэктэрэ Владимир Николаевич Архипов арыс всеобщий үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ. Дьэрэ тохторо, дьэ билигин тута. Тута наҕараалаһым буолар. Бастакы чөмпүйүөн Николай Иванов үрдүкү үктэлгэ ыҥырыллар Кутана орто оскуолатын уон биирис кылааһын бүтэрбит мадьыны киниэхэ түһүлгэ сүрүн судьуйата, бэйэтин тириэньэрэ, Арассыыйа уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ Николай Егорович Архипов бастакы үктэл мэдээлин Бүһэни уонна сүүрбэ биэс тыһыынча хоккобайы улуус дьаһалтатыттан туттара. Иннэ гынан мадьыналарга бастакы чөмпүйүөн Кутаны уола Николай Иванов, тренерэ үрүн худьуйа Николай Егорович Антипаттык Москубаҕа ыытыллыбыт ыарахан кытарыыга аан дойду ветеран маастартарын чөмпүйүөнүн кытта тахсан тутта. Уруй Айхал буолуохтун!

улуус дьаһалтатанаабыт биһам тыһынча оскуобайын уонна бастакы үлдэлиһин киирсиигэ ыҥырыллалларын Арылхан Сергеев Аллыҥа, Тимофей Большаков Аллыҥа диэнньэ гынан били чуппууска куруссаттан дыттан үөрэнэр диэбиккэ дылы үөрэнээччи тренерин кытта киирсэр Арылхан Сергеев Эрчимэн Бэргиҥҥэ кытта сылдьар Тимофей Большаков аҕыйах хонугунан Бэсиин сүүрбэһэр түһүүт баҕас күннэригэр Тыгын оонньууларыгар Сунтаар тиэһин көмүскүөхтээх. Арылхан Сергеев Аллыҥа икки тыһыынча сыллаахха муус устар сүүрбэ биир күнүгэр төрөөн сүүрбэ алта саастаах Метр хэт туоһан тыбыт үрдүктээх хэт туонаҕас килийааһыннаах Дьокуускайдаа физкультурнай сурук бүтэрэн Бүлүүгэ Хампот оскуолатыгар физкультура учетунан үлэлээн баран дойдутугар Хунтаарга эргиллэн кэллэ. Тимофей Большаков кэчиллэр Хотой Бииктэр бирииһин чөмпүйэнэ көмүс мас үрүҥ көмүс приора мега куумагын боруонса приора Бүлүү Боотура диэн сэттэ көрүҥҥэ Боруонса приор. Ахсаан биир нуулга саха бухатыыра Аммааттааҕа мунтаан күндү күтүөтэ Тимофей Большаков туһатыгары. Бэлэмнэнэллэр Василий Данилов, Федор Федоров эмиэ аат дарханаатын былдьаһыытыгары. Тимофей Большаков Тоҕуһун түөрт сыллаахха Амма Абаҕатыгар төрөөбүтэ, Аллыҥа орто оскуолатын физкультураҕа учуутала, метр-хеттон түөрт хантыыматыр үрдүктээх хеттон аҕыс кирилиэһиннээх, Аха Республикатын мас тардыһыытыгар уонна саха дэгит күрэҕэр успуордун маастара, мас тардыһыытыгар ыстаапырабылга Кавказ кубогын сеттон килэҕэ хаһаайына, Арассыыйа призера, Манчаары Горнайдааҕы испатриатыгар үрүҥ көмүс ылан баран быйыл былырыын Тааттаҕа ыытыллыбыт Манчаары Балай сүүрбүкк испатриаттым курдук кэргэнин кытта хомаандатыгар уон этээли аҕалбыттара сэттэ көрүҥҥэ күрэхтэһэр аатырбыт бөҕөс сакаачча бирииһигэр сүүрбэ сыллаах Аар Дархан Ону таһынан Бүлүү Боотурун сүүрбэ сыллаах кыайылааҕа икки дулга аһаанынан кыайыны тиштэ уонна Сунтаар ыһыаҕын Аар Дарханын үрдүк аатын ылта Тимофей Большаков уонна тута наҕарааннаһын Владимир Николаевич Архипов түһүлгэ кылаабынай подьета чемпион Тимофей Большаковка бастакы дэл медалин тобун суругу Үлбэ биэс тыһын чохокковой мэктиэлиир Эпи хан тыһын чохокковай уонна бүһэ

эмиэ биэс хамтыыһынча оптуобай бастакы үттэн мэдээлэ бүһэ кэтэһэрим. Аҥырыллаллар Василий Данилов, Сунтаар икки тыгынча саллаах төрүөх уонна Арассыыйа Саха Республикатын спордун маастара, аҕыс уон бес сыллаах төрүөх Федор Федоров. Василий Данилов кыһыл муннуктан киирэн иһэри мадьыны икки тыһыынча сыллаах төрүөх Федор Федоровтан уон биэс сылынан балыс университет автодорожнай факультетын икки тыһыынча сүүрбэ биэс сыллаах бүтэрэн геодезист идэлээх аан дойду мастардыһытыгар кубогын уолаттарга кыайылааҕа Казахстан судаарыстыбатыгар тиийэн Үөһэ Бүлүүгэ Манчаары Баһылай сүүрбэс пакеттык яадатын уолаттарга үрүҥ көмүс призера, Аҕа Республикатын төрүт төгүллээх призера Василий Данилов кыһыл муннук унтаар университет автодорожнай факультетын бүтэрэн диализис сири кээмэйдээччи идэлээх аан дойду кубогын Казахстаннааҕы түһүлгэтин чөмпүйүөнэ Дьэ уонна аан дойду икки төгүллэ чөмпүйүөнэ, Арассыал төгүллэ чөмпүйүөнэ, үс төгүллээх призера, Манчаарыс Патриарх икки төгүллээх чөмпүйүөнэ, биир төгүллээх призера, Дыгын оонньууларын икки төгүллээх уопсай түмүккэ үрүҥ көмүс икки төгүллээх боруонса призера Федор Федоров ахсаан биир нуурга Арассыыйа уонна Саха Республикатын спордун маастара Федор Федоров туһатыгар Эрчимнээх эдэр саас аан дойду Кубогын Казахстаннаҕа түһэргэтин уолаттарга кыайылааҕа Василий Данилов кыһыл муннук. Үөһэ Бүлүүтээҕи Манчаары сүүрбэһис патриархын уолаттарга үрүҥ көмүс призера. Аҕа республикатын төрүт төгүллээх призера. Маастар буолара биир баал хаалбакка хаала сылдьар Василий Данилов. Оттон Федоров Федоров Российская Федерация уонна Саха Республикатын спордун маастара. Ахсаан биир нулга күөх муннук Федор Федоров туһатыгар ахсаан биир-бииргэ эрчимнээх эдэр саас утарсаачытыттан уон бес сыл балыс аан дойду кубогын Казахстаннааҕы түһүлгэтин хаһаайына Василий Данилов ахсааны тэҥнээтэ. Геодезис Бу кэнниттэн уолаттары алта уон биэс кырыйааһыннарыгар бэлэмнэнэллэр финалга Илларион Тихонов, Дьулус Прокопьев. Ахсаан биир бииргэ Каһыл муннуктан Баһылай Данилов Сунтаар, Күөх муннуктан Федор Федоров Сунтаар. Баһылай икки тыһыынча Үөдэр аҕыс уон биэс сыллаах төрүөхтэн ахсаан биир бииргэ быһаарылаах үһүс түһүмэх Онтаа сурукка киирбитик күүс сүүрбэ биэс сылыгар анаммыт Үрүҥ тунах ыһыах кыайылааҕын үрдүк аатын ылла, индистриириг ахсаанынан кыайан аан дойдуга төгүллээх Арассыыйа алта төгүллээх чемпиона Федор Федоров уонна тута түһүлгэ үрүн судьята Владимир Николаевич Архипов Федор Федоров төбөлөрнүү түөһүгэр бастакы үрдэл мэдээлин биэс биэс алтыһынча холкуобайы уонна биһэни туттарар Федор Федоров аан дойду икки төгүллээх Россия алта төгүллээх чөмпүйэнэ Манчаары патриотатын икки төгүллээх чөмпүйэнэ тыгынаанньыларын төрт төгүллээх призера Федор Федоров ырыаһылламмыт хоһооҥҥо хоһуллубут дойбоҕоттон төрүттээх Сунтаар бачыныта Дьэ билигин алта уон бэс килэлээх уолаттарга аат дархан аатын былдьаһыы. Каһал муннуктан Илларион Тихонов Куокуну тохсус кылааһын бүтэрбит Уоһаллаах төрүөх Уус Алдаҥҥа ыытыллыбыт республика мастардыһыытыгар түһүлгэтин алта уон биэс килэҕэ уолаттарга кыайылааҕа аҕыйах хонуктааҕыта Тойбохой ыһыаҕын чөмпүйүөнэ Илларион Тихонов кыһыл муннук күөх муннуктан Дьулус Прокопьев Бордоҥ уон биирис кылааһын бүтэрбит Эрчимэн Бэргэҥҥэ Бордоҥ чиэһин көмүскүүр Дьулус Прокопьев Санкт-Петербурга Россия уолаттарын биэһам биэс киилэҕэ боруон сапризера республика уолаттарын кыайылааҕа республика национальность патриаратын чемпиона Дьулус Прокопьев кыайбыт мадьыны бастыгүддэл диэн хуруктаах медалинэн мүһэннэн уонна улуус дьаһалтатыттан сүүрбэ биэс тыһыынча хоккобойунан наҕараадаланыа

Тохсус кылааһы бүтэрбит Уус Алдаҥҥа республикаларын алта уон биэс килээ кыайылаҕа, Тойбохой быйылгы ыһыаҕын уолаттарга кыайылаҕа. Икки тыһыынча уһаллаах төрүөх. Онус кылааһы бүтэрдэ. Оттон Дьулус Прокофьев биир сылынан аҕа Айыыйа орто оскуоланы бүтэрдэ. Арбитр Валентин Иванов Россия тэртэрин күтүөллэс чемпиона

Икки дыл гахтаанынан итэҕэтилээх кэйри түстэ уонна Сунтаар үрүҥ туна хаһыаҕын 65 килээх уолаттарга чөмпүйэнин үрдүк аатыныллан Куокуну тохсус кылааһын бүтэрбит Илларион Тихонов Илларион Тихонов уус алтанга ыытыллыбыт Республика уолаттарын мас тардыһытыгар алта уон биэс килэҕэ кыайылаҕа. Киниэхэ түһүлгэ сүрүн судьята Владимир Николаевич Архипов бастакы үттэл мэдээлин, мүһэни уонна улуус дьаһалтатыттан сүүрбэ биэс тыһыынча окковай туоһу суругу туттара. Көрөн кэбиһиҥ, Илларион Тихонов. Кокону тохтук тумаһар бүтэрбит Тойбохой ыһыаҕын быйылгы чемпиона республика уолаттарын Уус Алданнаа түһүлгэтин алта уон биэс киилэҕэ кыайылаҕа. Дьүһүнкэ ортотугар ыныллар эһиги дохсун ытыстааныгыт ортотугар ытыктабылла ветеран аан дойду икки төгүллэ чемпиона Россия төрт төгүллэ чемпион икки төгүллээх призера Тыгын оонньууларын төрт төгүллээх призера Россия аҕын спортун маастара Федор Федоров Петр Федоров ветераннарга тэҥнээҕэ оһуох буолан чөмпүйүөн Федор Федоров Үттүгүктэлгэ онтан сурукка киирбитэ 225 сылга аналаммыт Онтаар үрүҥ тунах ыһыаҕын ветераннарга аардарҕанар. Федор Федоров быйылгы ыһыах икки төгүллээх аардарҕанар. Владислав Петрович куоратов иһиллээччитэ.